एगो बात कहू तब ई जे बैंड पार्टी वाला छी ई जे मटकोर के लागी लेबै आ ई एते रुपैया कहै छियै हम बेटा वाला छी कि बेटी वाली छी हैं अहाँ बे, अ, बेटा वाला रहू या बेटी वाली रहू उ पैसा ओतबे लागबे करत बेटी वाला बेटा वाला करी हबे बजर खसवा के कम कर उठौआ हैं सब बेरा ओते टोला पड़ोसा गांव के जे ई बैंड पार्टी अहाँ के बना दै छी तैने हमरा नहीं कम करब हैं लेबर सबके मजदूरी देबै कि नहि देबै कि अहाँ फ्रीएमे काम करबा लेबै भकला कहीं के हम फ्रीमे कहलियै अहाँके आँय कि मजदूरी जे होइ से देबे करबै हमरा रथो चाही डीजो चाही आ ई बैंड पार्टी के सब सामान चाही हमरा टेंशन नहि लिअ जे कहत ओ भऽ जायत अच्छा ठीक है लेकिन टाइम पर चलि आयब हमारा बेटी के मटकोर में आ नहीं तो एकोटा रुपया नहीं देब हैं बाली जे एडवांस पैसा है से अहाँ पहले दऽ दियौ तभी तो आ सकै है ओना केना औतै हे ओना केना अयतै गाड़ी लेके अयतै कि अपनैतिये में कहूँ एडवांस तेडवांस हो जाए ओते सटा दिया दै छी बदर खसुआ के हम बे- हमरा बेसी टाइम ना है एबे करब हम कितने नसीब के छोट आदमी छी कितने फूटल कपार है हमर जे हूँ एगो घर में हमर भौजी रहले है बाते रहले कहत लेकिन बड प्रेम रहले हमरा करे से हमरा छोड़ के चले गेले बम बम कथी करबै भगवान जतबी दिनके औरदा इंसानके लिखने रहै है ने ओतबी दिन जिए है ओकरा उहे विधि जाइके रहै तऽ अहाँके कानलासँ ओ वापस चलि अयतै आब अहाँ हिम्मत करू हिम्मत बनि कऽ रहू बिजली भगवान हमरा साथ एना कैला करै छी एकटा अहाँ से प्रेम रहले करैत अहूँ हमरा छोड़े देली एकटा हमर भौजी रहले और माय जी करल हमरा माने ओहो छोड़ के चलि गेलै से नहि होइए बम बम अहाँ अपने आपमे हिम्मत करू अहाँ एगो मरद छियै अहाँ टूटि जेबै तऽ केना होतै से कहू तऽ दुनिया कनिके टा है दुनिया बहुते बड़का है जियक लागी हिम्मत अहाँके बनाबै पड़त एगो बात कहू बिजली कहू ने हो सके तऽ अहाँ हमरा जीवनमे फेर चलि आउ। हमरा जरे शादी करू अकेले हमरा से एते बके जिंदगी न कटे पागल हो जेबे हम अहाँ तऽ सभटा बात बुझिते छी बम बम हम अपना मायके बात जमान दऽ देने छी अपना बात जमान से केना हम मुकरि देबै से कहू तऽ पूरा रिश्ता नातामे फैला गेल है जे बिजलीके बियाह है फलना फलना आदमीसँ अहाँके तऽ सेहो माय बाप सब हो हमरा काहे कोई केहनो कऽ के हम अपन जीवन तऽ काटे लेबै लेकिन अहाँ हमरा साथ ठीक न करै छी हम याद राखब सब दिन कि हम प्रेम रही कैले हमर प्रेम पूरा न भेल प्रेम शब्दे होइ छै अधूरा हम कथी करू हमहूँ कतहु ने कतहु मजबूर छी बम बम नहि तऽ हम अहाँके एतेक तड़पैत देख सकै छली अच्छा नहि कोनो बात विषय लेकिन अहाँ कहीं रहब ने हंसी खुशी से रहो आ जीवन में कोनो चीज के जरूरी पड़त ना आके तो एक बेर हमरा याद करब एक बेर हमरा याद करब हमरा तऽ किछो नहि फुराय है अरे ऊपर वाला के की मर्जी है से नहीं जाए जब जब हम ओकरा भुलाबे के कोशिश करे छिए तब तब ओकर पास जाए छी हम कैल हम ओहन सपना देख लिए ओ भगवान हम तोरा गोर लाग के कहे छिए जे चीज से हम दूर भागले जे व्यक्ति से दूर भागलिए

बम बम के अकेला छोड़ो तऽ नहि सकै छियै ने ओ बुरा समय मे है तऽ भाई रो तोरा एना के करल को देखली कि नहीं देखलिए हो भैया लेकिन छोरा अपने आदमी रहे न कहे छै अपने आदमी जब तकलीफ देवे लगे छै न आइए अपने आदमी रहते तो कोई जान से मार देते की छोड़ू न भौजी अपने आदमी रहे साला दोस्ती में गद्दारी कर लेलके हमरा जोरे अब ओहि बात के लेके हम ओकरा जे कथी कहे कथू न हम कहबे भगवान है दुनिया में रे तो कौन तोहर एहन दोस्त रहो नाम नहीं एकरा ओ पोठिया दोस्त रहे हमर बुझलू रो दुनू कोई रहे छले एके ठिमन आ यार एके- एगो बात कहू तऽ दुनू तऽ एके थारी में खाइ छलियै ग तऽ फेनो केला अहाँ पे एना हमला करि लग कैला हमला कलकै जे लड़की से हम प्रेम करै छी ने भौजी ओही लड़की से हमरा दोस्त के बियाह होय वाला है ओही के लागे ओकरा बुझाय बर्दाश्त न भेल तऽ ओ सोचल कि एहि सार के दुनिया से हटा दै छी चुप चुप चुप बुझलियो आप सब बात हम बुझ गेली कैला एना कहलियो कर- भैया हँ कह ने हमरा भैया लग ने फोन कैलू विदेश जे भौजी के एना एना हो गेलै ए फोन छली करने बुझली न ए, होते कंपनी के है ने मैनेजर से आब नहीं दे है के आप कहे के जहिया एकर एग्रीमेंट खत्म होते तहिया अते अहो भैया अहो भौजी के लाश के कोई जरेलू हो ए बौआ ओकर मतार बाप ना वो अपना घरे लग गेली गो हमरा तो ओकर चेहरे न बिसराइए रे बम बम भाई आब सब बात छोड़ि दहे आब जे बीत जाइ है ने से घूर के नहीं अबे है के आब की कहे छू भाई से कहियो कहन आब हम दुनू कोई गाम पर जाए छे एहू ल काम उम कर पड़ते ना हम तोरा गोर लाग के कहे छियो कि नहीं जा नहीं जा अभी तू सब जे हमरा छोड़ के चल जेबा तो हमर कभी मन तन के ना होत

चल आराम करै छी दुख दऽ कऽ चलि गेल हमरा सबके मोगी वाला काम करऽ पड़े दिमाग खराब कऽ कऽ धऽ दैत रहो के फोन करे दिमाग हमर चाटा वाला काम कर ए भौजी फोन केने है हेलो कथी भेल आइ भौजी एगो बात कहू तऽ ओहे छी एगो आदमी आँय अहाँ केना चलि गेलियै बिना कहले एहि जे काम धंधाके घर हइ तऽ अहाँ केना छोड़ि कऽ चलि गेलियै हँ हँ बुझलियै अहाँके बात बुझलियै ये भौजी हम गोर लाग के कहै छी आओ हम अकेले वो तऽ नहि होते बियाह शादी के घर में अकेले कोई संभाल सकता है कथी ये अहाँ मायके मोन खराब है तऽ कथी बियाह केला जोड़ि देलियै तोड़बा दियै हम जब माइएके अपन इलाज कराउ गे तऽ ई हम भौजी जे सकै छी से तऽ हम करिते छियै लेकिन अहाँ जे नहि रहबै मौगी मेहर नहि रहबै घरमे घरके गार्जियन नहि रहतै तऽ काम चलतै बियाह शादीमे नहि भौजी हे अहा के घरे माई के बात एहन है ना बीमारी वाला बात तो ककरो कभी टोला पड़ोसा के कनी देख देते एक दू दिन ला लेकिन अहाँ एबे करू अच्छा ठीक है जते हम सकै छी तते हम ओरिया पोरिया के रखे छी बुझलिए हम एना तो हलवैया सबसे बात कर लेने छी सब कुछ हाँ हेतै पैसो तैसो लेने है अब एनी से होते भौजी लो ओकरा से जब प्यार से नहीं बोलबे तो तेहन है एक नंबर के खरपटा मोगी से एबो नहीं करते बियाह शादी पहले तू आब शुभ शुभ के हमारा भाई के बियाह भ जाए भैया के आ तब तोरा जन हम देखेबू कथी करे छी से दिमाग खराब करके धऽ देला हे कनिया रुका त कथी भेल गो अरे हे कनिया तू एहि गाम के नहीं लगै छा के छह तू ई चाची हमरा नहीं चिन्हबै हम एहि गाँव के रहबै तब ने आय एहि गाँव के नहीं छह तऽ केकरा वैया आयल छह के छह तू हम बम बम के भौजाई छी बम बम के भौजाई ये कोन भौजाई बम बम के ओकरा मौसी के पुतहु छी अच्छा अच्छा ओकरा मंसी के पुतोह छह तू हाँ हे कनिया आई हे कनिया ओहि गाम के तू मेहमान छ कर कुटुम छ त केना ई ढकिया ल कचौड़ी में जाय छ तू ए चाची सबमे पड़ल हन त एहिमे हम कर कुटुम देखबै नहि कह देबै हम त के कह देती के ओकरा हमरा छोड़ हे कनिया हे नीक इंसान के लेल भलाई करऽ पड़ी है काम धंधा जे तू करे छ ओहि मचरुआ के लागी तू एकरा बारे में नहीं समझे छह नहीं बुझे छह एक नंबर के गुंडा है नाग के बच्चा है नाग के बच्चा तू करे छह तोरे डसतो एक दिन ए चाची अहाँके बात नहि बुझली कथी कहऽ चाहै छी अहाँ देखी देखी गदैया गै मुंह कते सुंदर है आ दिमाग है गोबर हैं हमरा कह के मतलब है कि उ बम बम चोर डकैत गाँच पीवा गुंडा या बारा है ओकर काम छोड़ के अपन काम देख घरे जा हे चाची एना नहीं बाजू बम बम के बारे में अभी तो समय पर रही सो ताना मारी छिए देखा हमरा बात के बुरा लग गेल कनिया आय गे दैया गे ये गाँव के हम छियै हमर पड़ोसिया है तो हमरा मालूम है नहीं कि ओकर व्यवहार खराब है हे चाची अहाँ के लगे ओहन है नहीं बम बम ओहन नहीं बुझलिए नहीं अहाँ सब ओहने भड़कावैत रहबे ग गतैया नहि इहे असली मौका है एकरा कठपुतली बनेबै आ अपना इशारा पर एकरा नचेबै तब देखते हमर राजनीति बम बम हँ। देखी बम बम भाय तू दाढ़ी मोच कटा लेले ने तो बड़ा नीक लगे छले पहिने से केला नी कटबी छली तू पहिले एहि सब पर ध्यान न दिए के अपने सामान ही बढ़े छै तऽ बढ़े दहो बम बम भाई रे एगो बात कथी तोरा पोठिया मरल को तो तू एकरा केला नहीं कतू कर ली आ नहीं हमरा और के कर देले छोड़ दह न भैया अपने दोस्त यार है अब उस साला गलती कलल की तो ओकरा लागल हमहूँ जाऊ दोहराबे माफ कर देली हम भाई तू कहे छी माफ कर दिया लागे एकरा माफ केना करबी एक बाजी बुझली माफ कर दै छी आ कहूँ दोबारा फिर हमला करतो तो एकरा की करबी से कहत तू कनिका आब न कथू करती भैया अब इस साला के मन में जे हमरा प्रति क्रोध रहल होती ना हाँ। खत्म हो गेल होती कि रो अखन के समय ने तो भाई भाई पर विश्वास नहीं है तो तू दोस्त पर केना विश्वास करे छी कनिका कह तो अच्छा देखल जती बाद में बुझला ओकरा मैटर से हम हे भगवान हमरा तो डरो लगे फुआ के हम कते जवाब देबे नहीं देबे बिजली दीदी के तो पुलिस पकड़ के लगे नहीं

ई नवदीप रे हाँ भैया कथी बोलू कैला तू ये बैठल छे बड़ी टेंशन वाला बात है के बड़ी टेंशन वाला बात है रे कथी भेले भौजी के कुछो भ गेला ओ भैया भाभी के कुछो नहीं भेले है। बिजली भाभी नहीं हा हां ओकरा पुलिस पकड़ लेलकै है। पुलिस पकड़ लेलकिया कैला रे कथी भेले से ओ कथी कहै छै बड़का केस में पकड़ लेलकै कहै कि

नहीं बिजली एहन काम कहियो नहीं कर सके अरे तोरा बुझाय कि बिजली चरस के व्यापारी कर सके है ओ भैया यह चीज तो हमारे समझ में आबि रहल है लेकिन एना तो भ सके है करत होते कोई और लेकिन बिजली भाभी पे एगो शंखा के रूप में भ सके एकरे जाके हम सकल मिलित हेते तहू के कारण से पकड़ा गल होते ना अरे भाई तू तेहन बात जे कह दिले ने से हमरा टेंशन से दिमाग फाटल जाय हो से कहता तोरे कथी टेंशन? टेंशन हमरा नै होइए। सौंसे गाँवमे कार्ड बाँटि देने छेलिऐ। बिआह-शादीके नाता-पिहानी सब फेर पठा देने छेलिऐ गऽ। आब की कहबै सबके कि हमर भाभी चरसके केसमे पकड़ा गेलै गऽ। हमरो इज्जत-प्रतिष्ठाके डर हए ने। देखी भाय, तूँ घरे रह, कोनो चीजके टेंशन नै ले। हम ओकरा घरेसँ अबै छिऐ। देखै छिऐ ओकरा माइके मालूम हए कि नै ई बात सब। होतै? हेतै भैया, हम देखै छिऐ। ले। ओ बाबू, ओ बाबू, माथा फाटि जेतौ।

जे की भेल हौ बिजली दीदी के पुलिस पकड़ के ला गेलो गिधैया जे पुलिस पकड़ के लऽ गेल है कैला गए ऊ न- नहीं था हमरा गई तोरा जे रे गेल छलो बिजली आ बिजली के पुलिस पकड़ लेलकै त तोरा थान नहीं हौ कि कैला पकड़लकै

माय ओ के मालूम भ गेल बिजली के केना पकड़ लेल के से कहू तब ये मेहमान ये हमरा कुछ मालूम नहीं है कैला पकड़ला कई कई चरस के अली जाम में बल पकड़ लेलकै सही बात है

चमेली हाँ बोलू ना घर में अहाँ कथी करे छियै घर में तो नौ ढकिया के गुमार लगैत हैत अइले देखू तो कते नीक हवा बहे या बैठू अइला कथी करै छी घर में खाना बनबै छलियै बुझलियै ने अहाँ कतऽ गेल छलियै बम बम के सैलून लग गेल छलियै दाढ़ी कटबऽ के लागी तऽ बम बम कहाँ है ओकरा कतऽ छोड़ि देले अहाँ चलि एलियै ग

सभतरि खराप आदमी रहै झूठेके घरमे झगड़ा लगेलक अपनो आरके गाँव नहि ने देखैत रहै छियै लेडीज आरके नीको आदमीके खराब बनेलक रे अपना सबला बम बम भाय नीक है तऽ भऽ गेलै ने दोसरके किला जाइ छी माथा पीची कर अहाँ बोली ठीक है नहीं कोनो बात चलू नाश्ता बना देने छी रोटी भुजिया खा लेब चलू तऽ चलू एक तऽ गाँव घरमे मन न लगै छै कोनो साथियो संगत रहल तब न हँसी मजाक भेल समय कटि गेल सब चलि गेलै विदेश मन तऽ होइत रहैए पासपोर्ट लगा के विदेशे चलि जैती हम एनर्जी तऽ हाँ बम बम भैया कहाँ जाइ छै रे बैठ न देखबे करै छी तोहर भाय की की कऽ देलक हमरा साथे तैयो हम दोस्त यार समझि के भूलि गेलियो बुझले माफ कऽ देलियो ओकरा हमर भैया कथी केना छलो तोरा हो कैसे तोर भाई दोस्त यार में ना कह दिल कौन बात बमू भैया कह ना खोल के हमरा सही में न तोरा मालूम हो कि अंठिया रहल छे तू हमरा सुन तोहर भैया पोठिया हमरा जान से मारे पर तुल गेल रहे बुझले हाँ हॉस्पिटल में भरना भेली तब ठीक होके अइली तू अरे- कहै छी जानकारिए न हवा हमरा कथी कसम कह भैया तोहर कसम हमरा कुछो नहीं मालूम छला तू कह तोरा मुंह से अभी हम सुनलिए आ तब स्वाइत कोठिया भैया डर से चोर जका कोने कोने नुकायल फिरे हम छलै तोरा बुझाई छियो किडनैप करे वाला आदमी के नहीं पोठिया के की कहना कि न दोस्त अहाँ हमरा होय वाली कन्या के बलू किडनैप कर लेली ओहि के लागी पिछाड़िए से सेल लाठी मारलक माथा पर अब बम बम भैया ते बात हम बुझे छलिए कि बिजली भाभी तो प्रेम करे छल लेकिन आब कोनो बात एहन नहीं रह गई पोठिया भैया के तो ई बात समझे के चाहिए ना कि दोस्ती में कुश्ती लड़े ला चल जाए है दोह से हमर निकलि गेल ई पोठिया ओहन तऽ ओकरा लागल हमहूँ ओहने हो जाउ छोड़ ई बात सब हटा आओर सब बढ़िया हो भैया कथी नीक रहते बड़ी टेंशन में छिए लेकिन टेंशन में कथी भेलौ तोरा रे तोरा नहीं मालूम छ बिजली भाभी के पुलिस पकड़ के थाना लगल है पुलिस ले गेलै कैला पकड़ के ले गेलै ओकरा कल कौन गलती रहली कैले जे ओ भैया भाभी कुछो गलती नहीं केने है आ झूठे के केना केने केना के पुलिस लग ले कहे कि चरस सप्लाई करे छे लेगा तो गलत धंधा करे छे ले ओई के केस में लग ले कथी कहे छे बड़का टेंशन भ गेल उ बात पे। बिजली के हम बहुत दिन से चिन्ही छी बुझली बिजली कहाँ ओहन गलत काम कर सके चरस आ ड्रग सप्लाई वह तो टेंशन वाला बात है पुलिस जे ले गेले ओकरा पकड़ के तो ओकर मतारी कथी करी छे लबुक न छोड़ा के ओकर मतारी तऽ कोशिश करे है लेकिन पैसा बेसी चाही एते रुपया व्यवस्था हेतै तब ने छोड़तै बियाह शादी के घर है और काम काज में ढवा लगा लेने तो रुपया व्यवस्था होते तब छुटते हम कहे छी जब घर में लड़किए न रहते तो बियाह के करते सोचे वाला बात ही ना पहले लड़की के कहीं छोड़ाबे के हमरा सबसे तो देखबे करे छी छत्तीस के आंकड़ा है तो कथी करबे अच्छा ठीक है बम बम भेल तो हम जाय छियै

कहले नेहमान हाँ, माई। छूट जाते नहीं बिजली माय अहाँ टेंशन नहीं लो यो जे सही रहते ने वो सही रहते आ जे गलत रहते ने वो गलते रहते बिजली छुटबे करते बुझलिए दैया कते रुपया लगतै नहीं लगतै गे दैया कते रुपया लगतै नहीं लगतै हमरा कुछ नहीं पुराइए नेहमान माय अहाँ पैसा लागी टेंशन कैला लै छी पहिने थाना में तो चलू ना

ओ बाली यो तो चरस में पकड़ने है तो बिजली सन के दोसर कोई उ चरस बेते तब ने एकरा पकड़ लेल के एकरा से कथी एकर फेस आ ओकर फेस मिलता है आ एगो बात आगारिया कह दे छी अहाँ के दिमाग में रख लू बिजली के हमरा जत्ता से मन होते हम राज से छीन के लाबे के पड़ते वजह से छीन के लेबे ई तो थाना है बुझलिए हमरा जते पैसा दिए पड़ते ओते पैसा हम देबै लेकिन बिजली के हम छोड़ेबे करबै हमरा बहुत डर लगे पुलिस सबसे पुलिस से नहीं देराय पड़ी पुलिस कुछो नहीं करे आ कल ई झोरा में कथी हब ई लो जाय छी बिजली के लागी खाए वाला सामान है आ एगो दूगो कपड़ा है अरे बाप रे बाप इहो कहे हम कहलिए ती जेबे त आप छोड़ाइए के लेबे त आप सामान केला लगे भूख निका की काल कया ई सब लो जाय पड़े आइबो या नहीं दई है होते होते चलू तो चलू भैया था डरवा भैया क्या है ए भौजी छी कल कनका मलसी में करू तेल ले ले आउ न कथी करबै करू तेल ये ये भौजी चोट लागल है न से देखबे कर छै अभी तक ठीक न भेलै कहले कि इनका सुसुम तेल लेके देहात ससारे के तो ठीक हो जाते ससर नहीं से नहीं ठीक नहीं हाथ डॉक्टर दवाई देने नहीं वो हाँ। खाओ ना ठीक भ जाए तुम अच्छा ठीक है आ कहली कथी ला बोलेली हमरा उहे बात तो कहे छिए भौजी एगो बड़ी जरूरी काम है हमरा बोलू ना ढौआ चाहे तीन चार लाख रुपया तीन चार लाख आ तऽ ढोके करबे कथी है ए भौजी हमरा अभी बड जरूरी है ढोआ के आ कैला चाहे ढोआ से बात अभी अहाँ के न कह सकी छी ये बौआ तारे कहबै नहीं ताले केना के ढोआ के उपाय करू हम कहबै तब ने उपाय कर देब खोज देब हम पैसा देखियो भौजी बिजली न हब हाँ अहाँ तऽ जनबे करी छी ओकरा से हम कते प्रेम करी छी हम्म। कहाँ दुनी ओकरे स्मगलिंग के केस में ही पकड़ लेले पुलिस तो ओहिमे कम से कम तीन चार लाख रुपया चाही हमरा केहनो व्यवस्था कर दू ए बौआ तो तीन चार लाख रुपया कत करू ओखन मतार बाप नहीं आए आए सहा कर छी ढवा के उपाय ओकर मतारी न छोड़त है हम जानी छिए ओकर मतारी ढौआ के एक नंबर मक्खी चूस कंजूस है उ ढौआ के लागी बेटी के जेल में छोड़ देते से होते लेकिन छोड़ते न उ तो हम को छोड़वा के जरूरी नहीं बुझले ले ओकर मतार बाप जानती से बात बात हुए हमर मने न मानी हमरा मने कभी ओकरा निकाल देती जेल में से हमरा लग ढवतुआ नहीं है बुझली नहीं आ दिमाग में भूसा भरल है क्या ओते भालते ना बाइन पकड़े छे पर अहाँ के बौआ से ओकरा जेल में से छोड़ेबेगा ढोल उठबे छेगा आय भौजी कहै छी ने आदमी अपन अपन के काम आबे छै हम ओकरा सब चीज मानै छी कहू तऽ ओ जेल में रहतै तऽ हमरा निमन लागत त कहाँ ने बढ़िया लगता अहाँ के अहाँ हम भौ- हाथ जोड़ के कहै छी भौजी अहाँ के। हमरा कहै छी ढोआ व्यवस्था करा दू हम धीरे धीरे कमा के सब ढोआ सुधा देब हे उ घर घरारी है ना बेच लो आ जाओ ओकरे में लगानी लगा देबे हमरा दिमाग खराब नहीं करू हाँ बुझले ना कथी करू हम अहाँ तो हमर बाते न बुझै छी डेढ़वा भैया काहे बोलाउ तो कहीं डेढ़वा भैया नहीं घरे की ये भैया नहीं है घर में भैया बाहर गए आ जाले हम नहीं कहबे ना ताले भैया का ऑर्डर नहीं चलते हमरा लगी पैसा दिए के बुझली ना हो भगवान कथी करू हम हमरा तऽ कद्दू न फुराए अच्छा छोड़ू अहाँ हमरा पहिले खाना दू तऽ। हाँ चलू घर में आ भल की कहे छी खाना दे मज ढोआ नहीं देवा आके चलू न पहिले खाहू ला करू न

साग पटाबे तू कैला तब बैठल छ टेंशन में टेंशन हमरा ई बात के लके होई है कि बियाह शादी सब कुछ फिक्स भ गेले सब कुछ क्लियर भ गेले आ तब देख तोहर दीदी केना पकड़ा गेल अब केना की होते ते बात के टेंशन भ रहल है हौ जीजा होने के टाइल सके कोई कथी करबा

आ नहीं तो शादी के जे दिन धराल है ओई के डेट में तो यहाँ शादी कर लेबो भैया से हो तू पगला उगला गेल छै कि हम केना शादी करबो ओकरा से हम न कर सकै छी शादी की भ गेलै केला नहीं करबो जब ओहन बात है दू घर के इज्जत के बात है तो इज्जत रख के लागी तू नहीं कर सके छ अभी हमरा बहुते जिंदगी जिए के हवे पढ़ाई लिखाई अगाड़ी अपन जिंदगी सोचे के अगाड़ी कथी करबै नहि करबै किछु किछु हमरो सपना छै अब ओना बियाह कऽ लू घरमे चूल्हा चौकी करैत रहू हमरा बसके बात नहि हवे से बात देखा अब समय पड़ले तो कनी बुझा ना बात हमार भैया में कौन से तोरा खराबी लगे है खराबी के बात नहीं जीजा बुझलह ने अभी हम शादी करे नहीं सके छियै आब केओ केकरो के कारण से अपन जिंदगी हम बर्बाद करू ते भऽ नहीं सके है ना अच्छा ठीक है हम बुझ गेलिए तोरा हमारा भैया देख के मन हिचकिचाइत होता एना करो ना हम्म। जते नाता पेहानी पड़ल है कर कुटुम तो सब कुछ देने छी हम्म। सब कोई तो डेट में हम ही कर लेबे तो नहीं होते तू हम कर ले छी और अगर तू तैयारी छ तो हम सोचबो देखा ठस के हम घर के इज्जत बचाबे के लागी कहे छी बुझल नहीं तो सौंसे गांव में कर कुटुंब में हल्ला भ जेते कि लड़की एना छेले उ छेले सब थू थू करते ते दुआरे भौजी छूट गेल तो ठीक है आ नहीं तो हमरा कोनो रास्ता नहीं सुझाई दे अपना दुनू के कर ही पड़ता हेते जीजा अगर तेहन बात है ना तऽ हम फुआ से एक चोटी बतियेबै हम अपनो फैमिली से बतियेबै आ कथी कहै छै नहि कहै छै तऽ हम अहाँके कहब हेतै हेतै चल ठीक है चल मैं कैला कौन नहीं कानू ना केना ने कानू केना होतै या पुलिस बा नहीं छोड़ला कैया

हम कहली हमर बेटी ना है तो कहो ये जे सच्चाई पता चलते ताले तकलीफ आलू रखबे यही में आई हो जीजा हाँ। तू कथी करे गेल छल तू गेल छल तो छोड़ा के लागे के चाही ना दीदी के हम पाली हम गेल छलिए सब कुछ के लिए नहीं छोड़ल किया आ पुलिस कथी कहे छलिए जाले तक लिए एकर हम सकल नहीं अते ने आ ओकरा नहीं पकड़बै ताले तक लिए ओकरा नहीं छोड़बै

तू बियाह के लागी टेंशन नहीं ला हो उ चीज हम समार लेबे नहीं हुआ गए तू नहीं कान बुझले ना टेंशन नहीं ले जे होय के छले से भइए गेले सुन ना तोरा एगो बात कहै छियो हुआ गए ए गांव के जे मुखिया हो ना ओकरा से एक चोटी बात कर ले आ कथी कहै नहीं कहै हो तो दीदी को छोड़बे ला जाइए एक चोटी ना फंस की है तू टेंशन नहीं ला आई हमरा गांव के नेता सब है ने सार एक नंबर के घुसखोर है ओका सब बुते कुछो नहीं होए वाला है जब भी जे चुनाव अभी है ने आ वोट लिए के रहे तो घरे घरे अभी रहे हो बाबा हमरा वोट दिया हो काकी हमरा वोट दिया आ करी कुछो नहीं हो जीजा तो तोहर कहे के मतलब कथी दीदी के ओहने जेल में हमरा के सरे लागी पैसा पैसा दऽ के छोड़बे के तो छोड़बे करते ना छुटबे करते हुए लागी टेंशन के ला ले चा मेहमान हम कसम सही बात कहो ये एक बेरा बात करऽ पड़ते कोन ठीक कहूँ नेता काम कर देलकै तब होते मैं अहाँ के जेहन मन हो तेना करू लेकिन बिजली के जल्दी निकालू होते लो हम जाइ छी घरे ऐसे ठीक से जा जीजा सुन कथी कहै छी बेटी कहलिए बस सुन हाँ चमेली छिए ए चमेली घर नहीं कि कतई थाहे नहीं लगी हमें से कथी भाल के लगे हल्ला करे छियै हे उनके हम ही हल्ला करे छे ओइ खेत ने हम छलिए भूखे हमरा पेट ने बिलाई कूदिया अपने मेकअप क के घर में छी बैठल से बैठल नहीं छलै घर में ना मुंह से भूर फोड़ देन तो उहे सब के मुंह नहीं छलिए ग हे मूसा के भूर छले तऽ बम बम के कहती उ बम बम कऽ लेते कम से कम अहाँ के तऽ जल खैलऽ के आबऽ चाही ना हम तऽ भूखे अइले छिरपिटाई छलिए हम पीते अइलिए अइले ओहो के पीत नहीं तऽ नाके पर है, बुझली ना जब तक दम नहीं आता तऽ खाली पीत पीत अथी करते रहे छे बैठू कथी कहै छे महिला बैठे नहीं छी कहू कथी कहै छी कहली बम बम अहाँ के बढ़िया लगे है है तो भाई तो बढ़िया नहीं लगता है अहाँ के कते बेरी कहली बम बम खराब है खराब बम बम अहाँ के कथी कर लग कि एकरा खाली अहाँ खराब खराब कहै छिए कथू कहने रहे तब ने उ खराब भेलै हमर भाई है उ बहुते नीक आदमी है के बुझली अहाँ के भाई बड़ बढ़िया तो बिजली के बियाह होय है तो कहिया ने बियाह होय दे है कल अहाँ के भाई दू लाख रुपया मांगे हमरा से कथी दू लाख रुपया हाँ केकरा से मांगे छलक हमरा से मांगे छल ये दू लाख रुपया लऽ कऽ उ करते कथे दू लाख कैला मांगे छल बिजली तऽ जेल में पकड़ाइल हो ओकर मतारी बाप तऽ छोड़बै नहि है जेल में से ऊ हमरा से मांगे भाभी दू लाख रुपया दू हम छोड़बऽ जाइ छी तते प्रेम है एकरा छोड़बऽ जाइ के भन्ने हमरा ऊ बात अहाँ कहि देलियै एहि छोराके आइ आबऽ दियौ हम समझबै छी आ एगो बात कहै छी सबसँ पहिने हमरा खाय ला दियौ हमरा बड़ी जोरसँ भूख लागल है, जाउ तऽ खेत से एली वहाँ नहीं खाबे कि गोर हाथ धोके आबू ना कल पर से लऽ लऽ खाना ठीक है निकालै काले छी। कारू हम अइले ठीक है

कि ओकरा जकाँ जे हम सकल है ने जे ओहन काम कयने ने ओकरा पहिने पकड़तै तब ओकरा छोड़तै आ मानि के चलऽ पाँच साल ऊ नहि पकड़े दे तऽ पाँच साल ऊ नहि छोड़ते एकरा हँ रे पाँच साल जे ऊ नहि भेटतै तऽ ओकरा नहि छोड़तै बुझलिही आयो भैया एहिके मतलब तऽ बियाह कैंसिल भऽ गेलै

बजर खसुआ के जाय काल के मौगी सब के साख बढ़ल रहता है बच्चा से के हम ककर चल चल चल ये का की कत गल छलिया आ ककरा से कोरा में उठल कोन धिया पुता के पोता पोतला सियानता लगल हवा कथी सिहन त लागल रहत रोड बाट पर छोड़ देने है नहीं देखे छियो मौगी सब के आइ काल केहन शक बढ़ल है ताहि दुआरे उठा लेलियै हम ओहे खेलै छलै के आ ये का के ओना कला अनकर धिया पुता के उठा ले छै कुछो भ जाय त फंसा देत आजकल के जुग जमाना था ने हम किया नहीं के हम्म, हमरा कथी फंसाइत ओ ये खेले छल तो उठा ले जाए दा आब अगे बेटी कुछो कह लियो गे बौआ गे पच के बोल ना बक आ ये का के कैला ओना धिया पुता के उठा ले छै ककर बेटी है के ग ऊ नहीं है बाबलू वो करे बेटी है रोड बाट पर चले तो उठा के जाए छी घरे दा आब आ कहली का के बिजली जेल में पकड़ा के लोग छूटल नहीं छुटले कनिया बड़ टेंशन में छी कथी कहियो कुछ नहीं फुराइयो नेता सबके सर से भिड़बै छियै देखो केना होई होई कथी कहै छी काकी ई बम बम अहाँ बेटी के बड़ माने है अहाँ बेटी के छोड़बे के चक्कर में हमरा से दू लाख रुपया मांगे छै ओकरा चक्कर में नहीं पड़िया एगो जे रहै ओकर भौजाई दुलारी उहे करते करते दुनिया से चल गेलै ओकरा से दूरी मना करै या अपने करै हा ओकरा ने ढवा तवा दी हा हम काठ लरू खाए वाला आदमी नहीं छी अते जे फ्री में करै धरै छा हैं? ओकर जमीन जायदाद अपना नाम करा लेबा त नहीं होता दिमाग नहीं छ आ ये काकी ओते जमीन है ओकरा तो हम बेईमानी कलू बेईमानी हम कहियो ना कइले छी बुझलिए ना हैं सुधुआ मुंह कुत्ता चटै है बुझला हम जे कहै छियै से ध्यान में धर तोरे दुनू प्राणी के लागी कहै छिय भलाई होतो जनो को को केहनो को को नाम कराला जमीन हाँ ये काकी आ ओकर पूरा जमीन हम अपना नाम पर करबे तो सर समाज हमरा छोड़ देते हमरा कुछ ना कर के दैया ओकरा तो जबरदस्ती करे फसे हैं चाल बिछाब ओकर राजीनामा लऽ कऽ या अपना जमीन जायदाद अपना नाम पर कराब हैं अरे के लोग समाज नहीं देखते से हतल लुका के जाओ हम आबै छी जाय छी हम एकरा दऽ आबऽ हमरा घर रिया कतऽ चलि गेलै ओहि मौके के समझाबो चाहै छली कि हमरा बेटी पर ध्यान राखे लागी आई हरेले ने तऽ ओकरा तऽ हम पाँति पाँति तक बुझाइ हो बमबम भैया हम कहै छै आब हमरा घरके मैटर है बुझला एहि मैटरमे तू नहि पड़ आब जतऽसँ होतै ततऽसँ हमसब छोड़ेबै आ जे करबै से करबै तू बीचमे केला पड़ै लए चाहै छह कर्जा वर्जा उठा कऽ छोड़बै लए चाहै छह देखी भाय हमहूँ कोनो शौक नहि है हमरा बुझली लेकिन रहि गेली बात कि हमर साथी है हमरा मन न मानी बुझली ताहि पर हम ओकरा छोड़ाबे चाहै छी आ तू सब जे कहे छी जे हम छोड़ब ये हमरा घर के मैटर है तो कहाँ तू सब छोड़बी छी से कहता हम सब कान पर ढेला धकने छी बैसल हमर भैया आ ओकर साउस गेल छलै ग बुझलह जा लेकर हम सब कल नहीं मिलते ताले भाभी के नहीं छोड़ते ई ऊपर लेवल के केस है छोट मोट केस नहीं है से तू दू लाख रुपया दऽ देबह घूसा छूट जेतै रे ऊपर के केस रहो चाहे नीचा लेवल के केस रहो वैसे नहीं मतलब बिजली के तकलीफ तो हो रहल है हैं

कथी बजले रे साला तोरा दिया रहली सोचित निमन आदमी छै तू तो उल्टे हमरा फंसावे पर लागल छै तोरा बुझाई छौ हम बिजली के पकड़ा देबे बुझाई छौ तोरा कनिको नहीं तू गलत बोले छ कब अपना स्वार्थ के चक्कर में आदमी बदल जाए है ना ई कोई ठेकान नहीं रहे है बुझल तोरो अंदर स्वार्थ छुपल है कि हमरा से बिजली के नहीं शादी भेल तूहो कर सके छ उ चीज बुझल अच्छा अच्छा बुझ गेली तोहर बात जब तोरा मन में आ गेलू कि बम्बा में भैया फंसैले है ना तो तू इहे सोच सोच एहिके मतलब तू उहे केने छह ना हम केना कह देबी तोरा बीस बेर कहै छी हम छोड़ाबे ला ओकरा दिन राति पागल भेल छी केकरा केकरा लग जाइ छी ढौआ खोजे हमही फंसा देबै तोरा लिए तोरा समझते हन आदमी तोरो ने हम एहन आदमी समझै छलियै ग ओते गिर जेबह तू बुझलह एगो दोस्ती में कुश्ती लड़ै लए चाहै छह ए फालतू बात हमरा लग न बजिए साला जेहने भाय हो तेहने तूहू बनि गेले

आइ गे बौआ ई पोखरी सब है केना के तू चलि एले हो अकेले आइ नहीं अइहे यार बुझली नौकरी नहीं भेटले ये ये हमर बौआ है ये भैया चढ़वा दिमाग खराब के चीज नहीं हो रे आइ कोढ़ी बा अपने सीट साट डील डाल में छे आ ये एते सुंदर बच्चा के नहीं केस बांध देने हूं तोहर बहू आ ई कपड़ा फाटल चिटा एना जे बहू एने छे आ देखी त पोखरी

गदैया गदैया गैया तऽ बेटा बच्चा केना ई पोखरी काते काते चलि अयलै ई बौलीमे डूबि जेतै तब जमाय जमाय सर ई हमर मामा के बेटा है सर वो पागले है कल के जो भौजी के लागब मोबाइल उबाइल कुछो नहीं दिल के हम केना के लेबे आय कौन बस में एते नहीं एते हम ओए चौक पर जाके थार रहबै थार थार के कने मोबाइल एगो दादा फोन करबे भौजी के तो नहीं दिल किया जाय छिए कथी करबे आप पता चल के रख दे भौजी अरे अहाँ चलि अली चौक पर से हाँ ऐ तऽ हम अहाँके लाभी जाइ छलियै तऽ कैला चलि अलियै अहाँ गोरे गोरे अहाँ के भैया डांटे हवा हमर भैया अहीं के दाती हब हाँ वो सार हमर भैया है ने कथी कहो आ बढ़िया से अलियै कि ने हाँ बढ़िया से ले अहाँ के भैया छल फोन के निकला नहीं लिए हमरा लावे लगे आइए भौजी हम अहाँ के केना इति लाबो से कहू तो हम की जान गेलिए ती अहाँ कोन बस से एबे आ नहीं एबे आय भैया के कहलिए ती एगो मोबाइल दऽ दा हम भौजी के फोन करबे चौक पर जाके मोबाइले नहीं देलकिए पहिले चलू घरे तब मर्दवा के देखबै छी होते भौजी चलू दू बैग हम बैठ ले छी अहाँ के भारी लागै छै चलू ठसकी

गेल छलिए गे बेटी गे घरे नहीं मचरुआ काठमांडू रही खने ओते रही है ओते रही है वार्ड अध्यक्ष है कि पाद अध्यक्ष है ताए नहीं लगे जा हुआ गए एगो सलाह दियो हमर बात मान भी तो कहो ना कौन एहन बात है देखिए अकर कुटुम में नोत पहानी द देने छी आ उहो सब द देने है तो मतलब अ, कथी कहै छलै कि उहे डेट में मतलब हमरा से बियाह करे लागी तोरा कहल को शादी करो के कहल को गई मेहमान मा ओए गे ओकरा तो हम सीधे धोसा देबे हम चार पीटी अंदर यार हो गे फुआ जीजा ने कहल के जीजा के छोटका भाई कहल के हमरा हे यहन काम सब नहीं कर आ दिमाग खो में नहीं रख बुझली ओकरा से हम गप करै छियै केना के यहन बात बाजि देलकै दिमाग नाम के चीज नहीं कर कुटुम के जे नौत देने छियै तऽ डेट नहीं बढ़ि सकी है लड़किए चेंज भऽ जैतै भेल लै फुआ ओ कहै छलै कहै छलौ कि तोरो मन डरि गेलौ ओहि नीमन घर में जाइला आँय हमरा बेटी के देखे छै तऽ डा लगियौ मन डली तोहर कह न तू हमरा देखी फुआ बेसी नहीं बोल बुझली ना तोरा नहीं कराबे के मन हो तो नहीं करा हम तोरा निमने लागी सोचे छला अब तोरा खराब लगे तो हम कथी करियो तोरा बुद्धि ना हो बुझली जो चाय बना के जो चल खसवा के ये करो मन डोल लगे है जहन से है बाज लगे उ केहन है मेहमान के भाई इनर जितबा जे बोलो हमरा से बियाह कल गे दैयो कथी भेलो गर्दन में मछली फंस गेलो तोरा बकुला जी का टुकुर टुकुर तकिता कहलियो तोरा ढौआ के व्यवस्था करा की भेलै ढौआ भेलै व्यवस्था कि ना रे जा हमरा कहिए चुप देखी था वही दिना कह के गेल रहियो दुनू परानी के हमरा अर्जेंट चाही ढौआ दू से तीन लाख रुपया कैला न दे रहल था तू सब रे हम तऽ कहली तो बड़ नीक छै आ ते तू खराब निकलबे हम सोचना हो नहीं रहियो आब तोरा कथी कहियो कथी नहीं हमरा था नहीं लगे हो कथी कहबै ओकरा हमर बात अहाँके हाथ लगे है कि नहि लगे है कहै छली दोसर छोरी मौगी के पाछू ढोआ लुटाइत अहाँके भाय हमर भाय बड़ बढ़िया हाथ है देखी जो केना बजी तोर घर वाली हे कह दे छी भौजी अहाँ के हम बीच में जहरी लौंगिया मिर्चाई न बनुआ हमर संपत्ति हमरा मन होइत लुटा देबै अहाँ कथी करब बोले वाला है कोनो हमरा कैला छी हमर लाल पुर्जा बक्सा में बंद करके धैले खत्ता में अब दस दस लाख रुपया धैले आ हमरा तीन लाख रुपया न देती डेढ़वा रे सार तोरा छौरी के भूत देने हो छौरी बहुर वाला तोरा हम पैसा दियो एक चप्पल देबू ने कि सब भूत साला उतार देबू तोरा हमर आइ छौरी के भूत देले आ तोरा कथी के भूत देले जे ढौआ संजोग के देले छा कि देबा हमरा ढौआ रे सर ढौआ नीक काम ला ले ना नीक काम ला तब देबो ई अब बो- छौरी ला उड़वा ला दीम तोरा ए भौजी नीक काम है कि ना है हम कहै छी कोनो आदमी जेल में पड़ल है ओकरा छोड़नाइ ओकरा मदद करनाइ गलत काम है पाप के काम है ई। बुझलिए पाप के काम नहीं है क्या तक घर वाली यहाँ के की बहू आ से ओकरा पर ढवा लूट बदाई छी यहाँ आइए अहाँ सब जे बुझू ओ हमर बचपन के दोस्त है धिया पुता से जोरे जोरे रहल छी ओकरा हम ओकरा जेना ने तेना छोड़ेबे करबै आ हमर लाल पुर्जा निकाल के लाओ निकाल के लाओ जल्दी रे साला तोहर मति भ्रष्ट भऽ गेल हो तऽ की हमरो मति भ्रष्ट भऽ गेल तोरा छौरी पति हम धन दौलत लुटबऽ लागे

हमरा मजबूरी के फायदा उठाबी छे आइ हमरा समय पड़ल हबा ते एक दू लाख रुपया तू ने मदद करे वाला हमरे संपत्ति कैला हमरा घरे ई सब रही हम तब की कहू आप सर हमरे गलती है पूरा कि तोरा हॉस्पिटल ने जाकर अते इलाज करैलिए अते नीक से सब चीज करैलिए आ घरे आइन के अभी ठीक भ गेल त हमरे पाए तो उठबै छे एक बेर आरो पूछी छियो हमर लाल पुर्जा देबा कि ना नहीं देबो तो नहीं देबो जे मन हो तू जे कल है अहाँ के कहै छली ना ओइ दिन अहाँ के भाई एक नंबर के लफुआ है त अहाँ त हमर बात पर विश्वास न करथिन आब सुनू ना भाई के कहानी रे जहिया था नहीं रहे आब था भ गेली नहीं चल घर में कुछ न मिलब रहे ओकरा ले जकरा चल। कहै छै कॉलेज अपन साथे मान से रखलो ना खंती उठाबो रात में करेजा में भोंकबो आ चाबी लेकर ले लेबो खूने करे पड़ते सड़क की करू हम